Qari mill-Evanġelju ta' San Mark. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesù mar il-Galilija jxandar il-Bxara t-Tajba t'Alla u jgħid, Iż-żmien huwa mitmum, u s-Saltna t'Alla waslet. Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar ta' Galilija, lemaħ il-Xmun u lħuh id-Drin qegħdin ikalgħu x-xbiek il-baħar, għax kienu bsajjieda. U Ġesù qalilhom, Ejjew warajja u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin. U minnufih telqu x-xbiek u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor raw Ġakbu ta' Żebedew u l-ħu Ġwanni fid-dgħajsa, qegħdin iħejju x-xbiek. U minnufih sejħilhom. U huma telqu missierhom Żebedew fid-dgħajsa mal-lavranti u marru warajh. Il-Kelma tal-Mulej fi fħir lilek Kristu. Dan il-Ħadd huwa t-tielet Ħadd ta' matul is-sena u llum naraw il-Ġesu' li jagħmel l-ewwel prietka lill-poplu. Prietka ta' ftit kliem, imma prietka li meta toqgħod taħseb fuqha toħodlok sigħat sħaħ ta' riflessjoni. X'jgħidilna Ġesù llum? Iż-żmien huwa mitmum u s-Saltna t'Alla waslet. Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba. F'kelma waħda Ġesù. lill-poplu ta' żmienu, qiegħed jgħidlu li issa dawk it-tamiet li kellu l-poplu tal-Messija li kien se jiġi fid-dinja, dawn issa seħħew. Dawn it-tamiet seħħew fil-persuna ta' Ġesù. Ġesù li deher fosthom. Ġesù li beda l-missjoni fosthom. U allura Ġesù jagħmel din l-istedina biex kull bniedem, kull Lhudi jindem u jemmen fil-Bxara t-Tajba. Ċertament, aħna bħala bnedmin, aħna lkoll midinbin. Aħna lkoll nagħmlu l-iżbalji tagħna. U allura hemm bżonn kull darba numiljaw ruħna u nindmu minn dnubietna. Inħallu l-maħfra t'Alla tinżel fuqna. Dan huwa rigal li l-Mulej itina kull darba li aħna nirċievu s-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni. Imma ma rridux nieqfu hawnhekk. Ġesù llum qiegħed jgħidilna biex nemmnu fil-Bxara t-Tajba. X'jiġifieri temmen fil-Bxara t-Tajba? Temmen f'Ġesù, temmen f'dak li jgħid Ġesù fil-Vanġelu tiegħu. Illum aħna qegħdin nagħmlu l-liturġija tat-Tielet Ħadd ta' matul is-sena. U l-Vanġelu tal-lum jerġa' jlaqqagħna ma' nies li qalu iva għal dak li l-Mulej ried minna. Għandna għal darb'oħra, bħall-ġimgħa l-oħra, s-sejħa ta' l-ewwel erba' appostli. Xmun u Indrì, Ġakbu u Ġwanni. Għall-istedina ta' Ġesù, dawn l-appostli telqu kollox biex imorru wara Ġesù. U din hija wkoll l-istedina li qed jagħmlilna Ġesù llum. Aħna wkoll ninsabu marbutin ma' ħafna affarijiet, ninsabu preokkupati fuq ħafna affarijiet. Imma hemm bżonn li nemmnu f'Ġesù, nintelqu f'idejn Ġesù. u nħalluh imexxielna l-ħajja tagħna. Sfortunatament qegħdin ngħixu f'dinja fejn tippritkalna biex aħna naħbu nistinkaw għall-affarijiet tad-dinja. Mentri Ġesù llum qiegħed jgħidilna oqogħdu attenti.